Adɔfoɔ yɛma mo nyinaa akwaaba de ba Rejoice Media TV so Onua ɛɛ Nyankopɔn hyira wo a na wahyira wo Nyame adom Rejoice Media TV a Nyankopɔn agu so ayɛ dɛn ɔrehyira yɛn Nyame adom yɛbue yɛn studio foforɔ koraa nana ɛmono sei hyeaoo brand new wagye ase a ne no biribiara kɔ so ɛɛ videos a ɛkɔ viral virtual videos na na ɛɛ sports commentary ebi a amanfoɔ bɛtena ase ayɛ political shows na na biribiara no nea yɛsi no baako nso ɛwɔ one side hɔ na na hɔ deɛ biribiara kɔ so wate aseɛ ɛnti yɛma mo nyinaa kɔ aba ɛde ba Rejoice Media TV so onua as time goes on no wohwɛ ya na wonya aboterɛ Wa relaxe because yɛ wɔ nyɛma bebree ɛde ma because rejoice media tv no onua company no so company no so yɛ nyɛma bebree yɛ nyɛma bebree ɔhwɛ ahanom sei a wate aseɛ wohwɛ wei nso so a wate aseɛ yɛ wɔ wine bebree yɛ wɔ football club nana yɛ wɔ fish farm na ɛwɔ nana nyɛma bebree But ɛnɛ sei no deɛ yɛabɛtena ase ne atena ase, yɛde nneɛma a ɛtrɛnde, ɛɛ updates abababa. Onua, yɛbɛkɔ sukuu mu hɔ. Meka sɛ sukuu mu hɔ nom a, ɛɛ ɛyɛ akɛntɛn apea menka University of Skills Training and Entrepreneurial Development, ɛyɛ Amsted, ɛna Campus Felix ne nyinaa, updates ne nyinaa. Yɛkɔ deɛ ɛkɔ a amanfoɔ nte no, yɛn ɛyɛ adwuma sɛ yɛbɛkɔ hwiahwia. Na yɛde updates no ayɛ dɛn abrɛ mo? Yɛwie a yɛde trending issues na yɛfrɛ no updates updates updates na yɛsan nso de abrɛ ahwɛfoɔ. Me me din ara ne Hall Principal All Protocols Duly Observed. Ɛɛ wohwɛ me left and right a mewɔ mmerantefoɔ fɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛ bi wɔ me nkyɛn. Chairman na wo din de sɛn? Yɛfrɛ me Nana Kwabena Usu Achan na dodoɔ no ara frɛ me Arrested anaasɛ Original Akapo One. That's why me te eh arrested na sɛ original car po ara na yɛn kɔ de side nso abranteɛ no ho fɛ yie chairman na ɔde ni sɛ. Eh edin a yɛde too me yɛde woo me ɛyɛ Kwasi Ada Samuel Kwasi Twum si barima ɛtwɛn ko sɛ ɛhɔ no me du a me twum kakra wɔsɛ ɛhɔ na dodoɔ no abɛ. Ɔte ase. Twɛko ankra. Twɛko ankra. Onua saa bere a ɛɛ yɛatena ase yi nko ara deɛ a Mister Arrested a introduce ne ho. Ɛɛ Mister Twɛko nso a introduce ne ho deɛ nana roli roli ɛɛ deɛ kɔ deɛ kɔ na ɛde brɛ mo no. Onua wei na ɛfrɛ no updates updates updates updates. Onua ha no ɛɛ yɛbɛka. Yɛnya hu nko na yɛbɛka. Yɛte nso a yɛbɛka. Wate ase. Onua yɛntoa so. Ansa na me me mɛba no, me me de me ablis mɛba no, ɛɛ ɔhwɛ me kwan na funu ɔmo me license license license side no, ɔmo sɛ ɔmo ablis wɔ hɔ. Nana, ɛɛ me nua arrested. Ɛɛ me nua.
Fa wɔ ablis no ɛhyɛ aseɛ na ɛɛ tiefoɔ hu deɛ ɛkɔ. Yo atiefoɔ yɛkɔ so akyea mo ɛba Rejoice Media TV na update number one Yɛfrɛ firi university bi a yɛfrɛ no Akanten Apia Menka University of Skills Training and Entrepreneurial Development. Sukuu yi yɛ sukuu bi a Nyame anim ne bonsam akyi kɔ ni. Ɛmu yɛ fɛ yie. Na woto aboɔ ase na wokenkan din no one one a, sukuu no wofa letter by letter a, ɛyɛ mmaako mmaako aduoson mmiɛnsa na kyerɛ sɛ seventy three. Na kyerɛ sɛ university a ɛwɔ Ghana nyinaa yɛn nko ara na yɛn sukuu no din no wɔ a, wo san de wo department koraa ne other staffs no bɛka ho deɛ a, na wotwam hundred. Na update a yɛde rebrɛ mo, ɛyɛ ɛnoara da, Nyame nkyɛ adom. Hall kɛseɛ baako a ɛwɔ saa sukuu pɔn yi mu yɛ n'adwene sɛ ɔbɛyɛ adeɛ bi a yɛde mmabaawa, sɛdeɛ Ghana yɛtaa yɛ bi a yɛfrɛ no Ghana Most Beautiful, ɛyɛ sukuu yi nso de ne deɛ baae a wɔse yɛfrɛ no The Royals. Ɛyɛ twenty twenty one na me nua ɛsɛw nie ɛnsɛ wo ka kyerɛ wokɔ hɔ na wokohu mmaa a yɛka sɛ ɛmaa ɛmɛɛ nie deɛ ɛyɛ fɛɛfɛ deɛ ɛwɔ ɛwa deɛ honam wɔ ho ana honam saa dii na me nua na yɛkɔ kwantene kɔhwɛɛ no na kyerɛ sɛ nnoɔma no yɛnhu sɛdeɛ yɛnsi fa nka ebinom bɔ ɔka ebinom yɛɛ nnoɔma na mmaa no ho asiesie no Mmɛ, na ɛyɛ fɛ. Enti me nua, saa nneɛma wei ne nneɛma a ɛdi mu no na yɛde rebrɛ mo, nti yɛtwa yɛn ho. Mede rema me nua no, akyire yi mɛsan de deɛ ɛmu yɛ den no san de abrɛ wo. Me nua, tra ase ma me. Ɛyɛ sɛ wei no yɛ, yɛka no sɛ ɛɛ, intro, intro, ɛɛ, mmoba. Ahaa, ɛyɛ sɛ ɛɛ, Miss Royal, ɛyɛ sɛ Atwemafoɔ no, Atwemafoɔ no de ahoɔfɛfoɔ, ɛɛ, Kukudanfoɔ no bɛkyerɛɛ, na wɔn bɛdi su ankasa, ankasa, ankasa, ankasa. Yɛda ase wɔ hɔ. Me nua, me nua Tweako, Wo na fa update ma yɛn na ah, yɛn so. Update ɛwɔ ɛyɛ very current. Ɛnkyɛ ɛyɛ ɛkɔ sukuu no mu a yɛde akyerɛ sɛ sukuu no mu deɛ yɛn gya mu nsɛm ka da. Yɛn yɛn nteɛ sɛ ɛyɛ adwade a ɛbɛ yi. Okay. Uh, on the 12th of ɛhwɛ uh, kala no na 12th of July. Uh, very very very very crucial. Yɛde link ɛyɛ campus link ɛbɛbrɛ wo. Okay. Uh, yɛde ɛmu nsɛmsɛm nyinaa so.

nti bɔ no ho sɛmsɛm nyinaa me nua agye ase onua asɛ so onua ɛɛ hyɛ aseɛ ɛsɛ deɛ ɛɛ ma mefa fila no ɛntoa so na yɛnwɔ so onua yɛwura sukuu mu hɔ nom a ɛɛ wɔn sɛ fie biara mu ayɛ na yɛwɔ panin ɛwɔ mu ɛna ɛɛ mpanimfoɔ nso bu baabi sɛ ɛɛ wohyɛ adwale na sɛ wodwale ɛɛ na sɛ bɔdam ni ɛba bɛyi wɔ ataadeɛ a onua ɔnyɛ deɛ yi. ɔwura ɔwura ɔwura ɔwura ah. Ɔmfa
ɔmfa wo ho awuro ne wo ho nakedness no nni n'akyi nkɔ nkɔgye w'ataadeɛ. Nana, deɛ ɛkyɛ ne sɛ ɛɛ president bi ɛɛ president bi tu atwi president bi tu atwi papapapa na ɛnya president no amanfoɔ ɛɛdi n'atam ɛnyɛ yize amanfoɔ kɛ bi kyɛ ne paa obi bi sɛ baa ne sɛn ɛɛ president a wɔ sukuu mu hɔ yi nana ne din no ɛɛ ɔwɔ mu. Ɛɛ gye nsu wɔ mu ɛna ɛyɛ nsu wɔ mu so ate aseɛ wɔn angana a mekɔ no ɛɛ wɔn nkɔfo bi na wɔn to wɔn nwom wɔn to wɔn nwom nti wɔn wɔn to wɔn nwom ara na wɔabɔ president ne din na wɔn sɛ ee president yee your mother's this thing ate aseɛ ee your president yee your mother's this thing president yi twɛ no ɔfis ɔsɛ no nwom a nkɔfo yi tu deɛ wɔn de mea. Amen ɛno so pie no se hɛ ɛna saa deɛ you too your mothers they sin nana ne deɛ na ɔkɔ kan no na saa yɛ sɛ wa blast wato bɔm onua president akoka your mothers they sin onua ho sɛn. sɛ ɛno deɛ ɔsɛ ɛnyɛma bi wɔ ha yɛka ɛtumi yɛ news ayɛ sɛ memekyia yi sɛ meme didi ronaldo atɛm a ɛnyɛ news ba ronaldo tue ronaldo bɛyɛ me Ah yɛ news nti president deɛ sɛ wowɔ school mu no a woyɛ dɛn a yɛa yɛ Ghana yɛ ma mpanyin kura amanfoɔ ka fo kyerɛ no nti sɛ wo university wei mu no yɛka fo kyerɛ wo na wonni gyidie na anni akokoduro na abɛka bi akyerɛ wo a na kyerɛ sɛ wo nso ɛto gye wo a me Ɛto ɛto gye na ɔto gye nti no president yie yɛhyia wo a deɛ ɛbɛka ne sɛ your mother's destiny ate aseɛ Ɛyɛ saa no ayɛ den. onua ɛɛ arrested. Rolly rolly, momma yɛgya baako na yɛnwɔ so. Saa nso na ɛkɔ so a saa sukuu pon yi mu na mmeranteɛ baako a wɔwɔ hɔɔ kɛseɛ baako a ɛwɔ sukuu yi mu, yɛfrɛ hɔ Autonomy, na ɛhwɛ mmeranteɛ yi anim a, yɛse yɛn nua baako a yɛfrɛ no ɛyɛ Richmond Owusu a dodoɔ no ara frɛ no Money Parker. Ebinom se aberanteɛ yi nyɛ Ghanani, ebi se ɛyɛ Nigeriani, ebi se ɔfiri Benin, na ɔno nso baeɛ, nsɛm mmienu bi na ɔde bɛto dwa, ɔse ne din no yɛ ahodoɔ mmienu, yɛfrɛ no Chukwudi, Ɛnna ne nua baako nso de Chinua si. Yɛno no na saa nsɛm wei no, yɛkɔɔ Twi kɔbrɛ maa no. Ebinom se wɔdwene ho, wɔnte aseɛ, na ebi nso se wɔte aseɛ, wɔnnwene ho. Ɛfiri sɛ aberanteɛ yi yɛ aberanteɛ bi a ne colour no nsɛ Ghana colour, ɛnsɛ Togo colour, enti na yɛn sɛ yɛnhu kuro a yɛn nua yi firi so. Ɔno nso se wɔabɛtena ha ayɛ wɔn ha yie biara, but yɛn nua no sɛdeɛ ɔde. Chinweze ɛne Chukwu di aban deɛ na kyerɛ sɛ ɔnyɛ Ghanani na eze eze saa deɛ yɛtumi biem obi tumi bɛ fɔɔ so bɛyɛ Ghanani wɔ abere a ɔhwɛ no a ɔnsɛ Ghanani. Wode ahu sɛ Ghana no ɛyɛ kuro ɛyɛ man bi a yɛwɔ dɔ wɔ ha nom sei wate aseɛ na nka ɛsisi sɛɛ na obi a ɔde Chukwu di Chinweze yes still ɔpɛ sɛ ɔfɔɔ sɛ abɛyɛ Ghanani abɛfa Rich Mo ah asa abɛfa Rich Mo ho su ɛyɛ asɛm o onua ma yɛn firi campus hɔ na yɛn mmra social wate aseɛ.

Yɛka sɛ cells a, ɛyɛ cells, ah, baabi a obi di bɔne a yɛde no to, yɛde polisifo ayɛ dɛ akakye, cells. Wobebisa sɛ, Ɛdɛn na abayewa yi ayɛ? Abayewa a ne din de Naomi Dude yi, na na deɛ ɛteɛ ne sɛ, ɛɛ, wakɔyɛ mistake. Wakɔyɛ sweet mistake. Na mistake ɔyɛ, wobebisa sɛ, Dɛn mistake na wakɔ akɔyɛ? Saa abayewa yi, wohu no a, Nyankopɔn nhyira no. N'anim ne n'akyi, eii, ah! Kyerɛ sɛ abobo ankasa. Sɛ making wate aseɛ. Kyerɛ sɛ yɛka sɛ ɛɛ body a abɔawe oh body. Yɛka sɛ shape a oh shape. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ ɛɛ abɔawe abɔ mmɔden retwatwa ne nude pictures ɛne ne naked pictures ne videos ne adeadeɛ agu ne phone so. Ɛna WhatsApp group yi ara WhatsApp group yi ara asɛ nkɔmmɔdidie mu chatting chatting ara na ɔkɔyɛ mistake ɛna ɔkɔpia baako de too page no mu. Nana ne ti anyɛ yie. Ɔkɔ pin ato gu punu ara na amanfoɔ se no abayewa dɛn na wayɛ yi deɛ wayɛ yi is a criminal offence indecent exposure ɔma ɔmo de abayewa yi akɔ akɔma policefoɔ ɛma policefoɔ se no no no no no deɛ wayɛ yi deɛ abayewa ɛntwɛ yie wontumi nfa ho naked ɛngu group mu saa onua
Menaa Nyame anim nokorɛ ni. Nneɛma bi wɔ hɔ na ɛrekɔ so wɔ man no mu a mehu no sɛ ɛntwa yie. Ɛntwa yie. Ɛfiri sɛ wokɔ IG a, yɛwɔ mmaayaa no bi wɔ hɔ a wɔn nso yɛ nneɛma a ɛsen sei. But yɛnyɛ wɔn hwee. Me mennim koraa, menim mmaayaa bɛyɛ aduɔson a mɛtumi abɔ wɔn din sei a wokɔ follow no IG a. Wobɛhu nnoɔma a yɛrekɛkɛ yi bi, so wahu? But nnoɔma bi wɔ hɔ a, ɛno na ɛmɛyɛ kyerɛ sɛ Ghana ha no, wonni sika a, wo ti te sɛ dwan nti. Nnoɔma bi wɔ hɔ a, sɛ me mewɔ sika na meyɛ a, yɛnyɛ me hwee, but wonni sika a, wokɔyɛ a, yɛbɛyɛ wo biribi. Ɛɛ, nti no, me nua Arester, se Ghana ha no, wonni sika a, wo ti te sɛ dwan nti. Nti, abaayewa a ne din Edina Omiduidi, polisfoɔ nsa aka no. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ, polisfoɔ kyee no a wɔyɛ investigation no, Ɔna ɔhuu sɛ nɔ ɔmo kɔ aba awiei foo ho a, ɔhuu sɛ ɛɛ saa ɛɛ mpono, ɛnyɛ pono, pono ɛyɛ singula. Ndeɛ. M, mpono. The plural of no is. Pono ɛyɛ mpono, ɛnazɛ ɛnazɛ m ɛsɛ ɛdɔɔso. Abaayewa yɛ bebree ehu nfɔn si, ei abaayewa, adeɛ a woyɛ yi, it is illegal. Nti akɔ illegal yɛ sɛ abaayewa yi ne ho akyere no times two. Nti no, sisi adeɛ ayɛ abaayewa na obi do di, polisifoɔ nsa akye no, ɔmo nsa aka no. Ɔsɛs, Ah, bere a wɔtoto to n'ano no, ɛdɛn ara. Ɔbɛdem. Ɔbɛdem.
Ɔbɛdem sɛ. Ɛde ɔn ɛde ɔbɛdem. Ɛɛ mi ni atwe ɛko. Ɛmi ni ɛsɛ ɔbɛdem di a yɛsɛ Ghana is broke. Saa. Yɛsɛ Ghana is broke. Ne mi ni awa na yɛsɛ Ghana is broke. Oni akɔsɔ.
Mi ni a.
Ɛyɛ yɛn maame ɛyɛ yɛn papa a wɔnyɛ ne baabi kɔ ɛnka ne president Atamos former president. Ne yere. Ernestina ɔde aba, ɔse Ghana is broke a ɛne sɛn? Sɛ ka ɔmanpanin a ɔte adwa so ne hwɛ ɔman yi the way a yɛn ho kyere yɛn na ɔse me me me me yere ɛne me vice yere me bɛto ɔmo pay mu. Ɛma me ma me ada adwene ho ahu sɛ nɔɔ Ghana is broke nti papa ɛbɛyɛ aketwasan. Ɔse yɛ dɛn gyae gyae koraa na ɛnfata wo hwɛ de wo ahokyerɛ wɔ hɔ teacher foɔ to ɔmo pɛ mu anaasɛ yɛfrɛ workers wo to workers pɛ mu a four percent ɛna wo anfa ama ɔmo koraa nka yɛ ɛndu seven ɛɛ seventy Ghana mpo me nua nti maame no akasa bebree ɛma amanfoɔ asɔpɔte no ɛɛ me mma ho se o maame wayɛ adeɛ nka saa sika no a yɛde ma ɛyɛ mpaninfoɔ yere mu yi nka yɛnfa bi ɛyɛ dɛn yɛnfa nka akyerɛkyerɛfoɔ sika ho bcos sika no ɛndu baabiaa Hwɛ sɛ kyekyɛ no akogyina kra som ɔso a ɛnte saa na wɔ sɛ wɔma no four percent wode aka no n'akatua ho a me nua Ghana is broke. Onua eh saa nsɛnsɛm yi onua I trend papa papa papa papa eh yɛ eh salaries a eh saa mmerɛ yi wɔn ahyɛ sɛ ɛnfa ma ɛyɛ ɔmampanin ne n'abɛdiakyi ɛyere no mo no nana eh sika no deɛ nana tumi sɛ sika no arrest ɛka ho.

onua sɛ ɛba ne saa deɛ ɛyɛ sɛ ɛyɛ amanfoɔ ɛkeka ɛka sɛ ɔmampanin ɛbɛyɛ anka wei deɛ nka not not not not not ɛɛ akatua no deɛ ɛɛ ɔbɛma bia yɛ adwuma ɔyɛ adwuma sɛ na ɛbɛyɛ ɔbɛhwɛ ne yere
ɔte ase bɛma bia yɛ adwuma ɔyɛ adwuma sɛ na ɛbɛyɛ deɛ ɔbɛhwɛ ne yere na ɔhwɛ ne mma ahwɛ abusua na afei deɛ kɔbaa ne sɛn Sɛ adwuma a wɔyɛ yɛ se me yere nso so so ɔsɛ aban yɛ dɛn ɛtua ne ka ɛna yɛ sɛ doctors ɔwɔ sɛ aban twa ɔmo yerenom ka na ɔmo san so twa ɔmo kunumu ka yɛ ɛyɛ kan sɛ mmaa no kyikyɛni nso so aban tua wo ka ɔsɛ aban tua kyikyɛni yiri biara ka ɛsi adeɛ ɛne na ɛtrɛ ne trɛ ne you pay me you pay my wife you pay me you pay my wife bi ni arrest na me nsa ase mu na nkasa yɛ anam nti aseɛ sɛ wohwɛ Yɛ mpanyimfoɔ na ɔmo wɔ aban mu no a ɔmo arrears arrears no koraa ɔmo gye no ɛso kyɛn ɔmo pay no o. Nti me no me se nka ɛkaa me nkoaa Kaida sɛ saa arrears no yɛ ntwam ne ɔmo pay no yɛ nfa sika kakra bi nka ho fisɛ no mmom no ɛboa da biaa yɛse yɛn ho kyere yɛ nso nnoɔma a ɛkɔ so wɔ ɔman no besi dɛ yɛn ho nkyere yɛn da biaa yɛn ho kyere yɛn nso nnoɔma a ɛkɔ so no koraa no ɛku yɛ sunsum koraa besi dɛ ɔman wei ayie. Na wei yɛ binom sɔre tia mpanyinfoɔ a ebinom te nkyɛn a ɔse yei na buei, ɛna sei na sei, ɛnoɔma wei no koraa na ɛkɔ so no yɛn hu nsɛm a yɛn ka, nti wei no Nana wei deɛ Nana show boy, Nana Baatampa, Nana Akuffo Addo yɛsrɛ wo yɛn ho biribi ma yɛn, na wei deɛ ano ɛden. Ɛɛ Nana ɛɛ pain a wotua yɛn no ne deɛ ɛɛ ɛbɛyɛ a nka ma obiara nso so bi, ɛɛ mise nka wotua me na wasan atua me yere a ɛyɛ, dwumadie a yɛyie sponsors pii na ayɛ dɛn asɔ yɛn asene, number one. Wohwɛ me nsɛm a wotumi sɛ me nsɛm ayɛ fɛ papapapapapapapapa. Wei atwerɛ ho prɛkɛsɛ wan prɛkɛsɛ wan ɔmo na ɔmo esu asene ede dwumadie ɛbrɛ mo no nea ɛyɛ ten percent alcohol yɛ saa alcohol na ɛwɔ mu no ayɛ sɛ ɛyɛ kakra wɔn nom ayɛ sɛ kakra bi na ɛdɛdɛ mo nyɛ arrested. Saa nso na me nso mekura moringa power wine na kyerɛ sɛ moringa no deɛ ɛnyɛ easy o waa hwɛ moringa sɛdeɛ ɛsi fa di akunini wɔ yɛn man yi mu a na yɛsan de ayɛ wine deɛ na kyerɛ sɛ me nua wɔ sɛ ɔka bi hwɛ na alcohol percentage no ɛyɛ ketewa bi just ten percent nti wo pɛ a ɔda wo deɛ siesie wo nsa bɛtumi aka bi wei yɛ moringa power wine onua ka biribi a ɛyɛ. Ɛna yɛka drink yɛka drink ɛɛ yɛngyae Rejoice Foundation akyi bɔ da

Baabi a wowɔ biara no, wowɔ information bi, wowɔ advert bi a, announcement bi a ɔwɔ sɛ woyɛ no, na baabi a wowɔ biara no, wobɛtumi atwe abɛn wɔn na wɔabɔ wo dwumadie ho dawuro ama wo kamakamakama. Rejoice FM, wopɛ sɛ internet afidiententan no so a, wobɛtumi afollow yɛn wɔ rejoicefmonline dot com, www dot rejoicefm online dot com onua eh, rejoice fish farming eh, rejoice fish nso so ɛwɔ hɔ nana ɛwɔ pɛ nsumunam nsumunam ɛnam bi a ɛwɔ nsuom nam bi a ɛwɔ nsuom biara no ɛɛ eh, otwi bɛn rejoice ɛɛ eh, fishing a fish farms a obɛnya bi ɛwɔ hɔ wate ase onua ɛɛ saa mmiri deɛ yɛfa updates no ɛɛ nkae no ɛntoa so ɛntoa so menua ɛɛ yɛ yɛka asɛm bi sɛ wonya me na sɛ ɔbɛyɛ me na sɛ woanya me na minya wo a, me mɛyɛ wo. Wate aseɛ? Ɛɛ aberanteɛ bi, aberanteɛ bi a wɔnya mfie tuutuu, 22, ɛɛ mfie 22 years, aduonu mmienu. Wate aseɛ? Aha, saa mmerɛ yi, wabɔ mmɔden de sekan, sekan atoɔ no ankasa ne masa mmiri mu atwa ne ti, ɛfiri sɛ hyew ɛwɔ sahwi. Akɔbaa ne sɛn? Ɛɛ aberanteɛ yi se ɛyɛ ne masta, Ne master ɛbɔ mmɔden ɛbɛfaa no ɛfiri ɛɛ Northern Region ɛde no baa Sehwiman mu sɛ nka ɔde no ɛba abɛyɛ adwuma. Ei! Ɔde no ba abɛyɛ adwuma, ɛyɛ afuom adwuma ne adeadeɛ aa, afuom fa me fa me fa me yi aa. Boase nti da biara ɔhwɛ ne master no bi ɔhu sɛ nɔɔ asɛ ne master no wɔ adwemmɔne bi ɛde ma no. Asɛn mu asɛn ne nyinaa no, ɔde no bɛgye sikaduro. Nti ɔda ne ho so. A, nti na ɔda ne ho so. Na ɔhu sɛ, no, aso deɛ, ne masa no nneɛ na ɔkɔ, na sɛ ɛyɛ akɔ extreme no, asɛ ɛnyɛ ma ɛsɔ so no so no sɛ ne masa no nyɛ ɔde no bɛgye sikaduro no, asɛ afe deɛ ɛyɛ ayɛ wlɛɛ. Ɛyɛ ayɛ wlɛɛ. Na brɛbrɛbrɛbrɛbrɛbrɛbrɛ, aberanteɛ yi abɔ mmɔden. Ɛtoaa ne masa no wɔ fuo mu. Ɔtetɛɛtɛ ne masa no aa asɛ dɛ ɔmo dɔ no, oh masa dɔ ha ma me, oh masa oh ma me nnɔ ha nom sei ma wo. Ne masa no yɛ sɛ ɔdan ne ho aa na sekan ne ti sei, tew a ɔtwa to hɔ. Ɔtwa ne ti no, na ɔtwaa ne ti no ɔyɛɛ faa sɛ ah etire deɛ me twa a mɛsumi anya sika wɔ ho. Ɛna ɔno hyɛɛ bɔtɔ mu sɛ nka ɔde refa one side na ɔno nso de akɔgye sika aduro. Ɛne sɛ ne ti anyɛ yie a asɛm no mmaa wɔ kurom hɔ nom.

a ne din a sukuu mu hɔ obiara de nim no ne Vimy Carter. Yɛse yɛn nua aberanteɛ yi anya ababaawa soronɔ bi. Na ababaawa yi a wanya yi, yɛse yɛn nua yi, ɛhɔ na ɛmaa mehuiɛ saa nsɛm yi a ɛkɔ so yi. Ɛna hu sɛ sɛ wobɛdi apem anaasɛ wobɛdi ɔhaa me ahaa no, di apem na yɛn apem wo prɛko. Yɛn nua aberanteɛ yi, yɛse wabɔ ka kyikyiridie. Ɛka a wa yɛn nua yi abɔ yi ɛnyɛ ka ketewa. Na ɛno na ɛyɛ a na ama makae saa sukuu mu hɔ no a menim sɛ ɛyɛ dua bow sɛ ɛdeɛn saa broken heart broken heart issues no Eish! ɛtaa si. Eish! Na mo yɛ se abranteɛ yi ebi akye no dendenden na yɛ se yɛse ɔda a ɛyɛ yɛ ayɛ hospital kɛse ɛwɔ GE yɛse yɛagye no ato hɔ na yɛse yɛhu nea ɛnyɛ na nsɛm wei bi no yɛ a na mete a Nanam ee, nanam ee, nanam ee, wabɔ m'asɛm aba. Ah, onua.

Nigeria ɛyɛ ɔsɔpɔpɔn bi a wɔyɛ no baabi kɔ eh, TB Joshua the first time no owu papa no the first time ɔde awu nie ah, na ɛyɛ kra bɛhwɛ ah, sɛ bɛmma no nyamfoɔ paa wawu ne adeda no ne yɛbɛsie no ah. mm, ɛnyɛ bɛrima nom nyamfoɔ sɔfo nyame nipa wafi nyame nipa mu ɛsɛ wawu

Wowu yɛ anke bia na ɛnyɛ. Amanfoɔ ka papa na amanfoɔ ka bɔne. But Nyame adom eh papa no yɛde no ahyɛ fam. Na yɛde no hyɛɛ fam no me nua bɛhwɛ ɛsu Nigeria ɛbutu. Amanfoɔ su. Amanfoɔ su. Ɔmo a ɔmo a wayɛ bia mɔ ɔmo werɛ.

Yɛn toa so ɛɛ me nua arrested yee ansa na ɔde updates bɛba no wɔn ma mɛfa me updates no ɛnwɔ so ansa na ɔba nana ɛɛ wiase deɛ yɛse money de sweet sikɛ dɛ money de dwom money de dwom gyerɛ sɛ ɛɛ nana yɛnkɔ aburokyimam Yɛnkɔ abrokyima mu ɛyɛ musician bi a ne din ɛde Drake Drake Drake ah wagya sɛ I got money oh na na na na onua God's plan ah wabɔ mmɔden ayɛ ɔhoɔdeɛ bi a ebi sɛ the whole world obi anyɛ bi da wɔn sɛ ɛyɛ na bɛrima hyia ɔbaa a ɔpɛ sɛ ɔne ne kɔ date date wagya sɛ wɔkɔ tena baabi kakra date rush ha baabi nye date rush ɛyɛ bɔn ni ɔne kɔ baabi kakra na wɔkɔ tena ase na wɔn no no nom nyama de di adeɛ wagya sɛ. Aberanteɛ abɔ mmɔden akɔ hae a whole stadium hai a whole stadium mu ɔne ne girl nko ara akɔtena stadium hɔnom on a date wakɔ hae a whole st stadium ma ɛfa amanfoɔ bɛɛbɛɛbɛɛ one million capacity capacity onua Wei wo dwen ho saa wɔn ase wo dwen ho sɛ. Ɛnyɛ easy sɛ ɛwɔ nea meyɛ kyerɛ sɛ wonni sika na ase mo me. Ah. Sika wɔ no aberante no ankasa ɔyɛ obi a sika wɔ no ho nyame anim. Oh sika wɔ no nyame hyira no. Ne nneɛma bia nso a wɔyɛ bia no to ne bo yɛ no ne kwan so ne kwan so. Sika wɔ no ho wɔyɛ fi sɛ wotie ne nwom so ɛna ɔyɛ obi nso a m'ani kye ne ho ne nwom a ɔbɔ nyinaa yɛ nwom a Ɛdɛ, ɔde mmorɔfo nneɛma no yɛ amanneɛ kama, enti wakɔ Heinz Stadium a entumi nyɛ nwaa fi sɛ sika wɔ ne ho ankasa. Saa na ɛteɛ, saa na ɛteɛ.
Nipa yɛ adeɛ. Onua, nipa yɛ adeɛ a ɔsa yɛ yie. Arrested, fa w'ablis no wɔ so na yɛ, yɛ, yɛ, yɛ, yɛnante, wate aseɛ. Saa nso na yɛhwɛ yɛ ayɛ man mu a yɛse yɛ Minister of Finance, Aha. wapresente 28 million loan agreement to Parliament to purchase a car. Na kyerɛ sɛ 28 million no, yɛayɛ Minister of Finance no, Yɛse wa presente wɔn mfa ntɔ car na wohwɛ saa nneɛma wei a na kyerɛ sɛ yɛ man no yɛ sika yi ara na yɛdi o yɛ man yi yɛ sika yi ara
yɛ sika yi ara na yɛdi wodwene ho koraa wonte aseɛ nanso yɛ ka yi a yɛbɔ yɛ yɛ yɛ ara yɛ maame yi sɛbi adwadifoɔ adwadifoɔ nkakrawa yɛ teku ne yɛ sempoɔ yi ara na yɛ mpanyinfoɔ yi di nti nea woyɛ ka yi ara yɛkoto yɛ aka yi yɛmfa nkɔ baabiara Nso kɛ yɛakye sika de akɔtɔ nti saa sika no yɛntumi mfa mmoa yɛn nkwa yɛn mmaayaa a wɔn wɔ wɔ sukuu hɔ wɔn nua bɛn ntene yɛn anaa yɛn man mu deɛ yɛbrɛ. Ɛɛ nti no aba ne saa nti sisi a yɛbɛbɔ mmɔden na yɛn nso yɛakɔ akɔdi parliament hɔ ne yɛakɔ akɔtwitwi cars sika wɔ fam sika wɔ fam onua

with the largest population. Ɛna ɛndɛ ahomɔsɛm bi esi ɛwɔ Otonomi, ɛnɛsɛn a ɛyɛ aberanteɛ bi a dodoɔ na ɛfrɛ no the general. Oh, okay. Ɛɛ the general yi ɛyɛ aberanteɛ bi a ɛɛ ewiase yɛsɛ wɔhwɛ ase na wa wa ma wɔn so a ɛbɛyɛ den. Ɛbɛyɛ den. Nti obi obi obi bɛma wɔn so. Ɛbɛka ho. Ɛɛ nti aberanteɛ no ɔkɔntɛste na ɔhwɛ ase. So ɔwe.
Ɔwe yɛ. Ɛɛ Maria Marefo no bi. Ɛna afi ɔsɛ ɔbɛsen aba. Na ahoɔden bi a ɛndɛ ɔyɛ yɛ ɛɛ putuprum nsɔre ɔsɛ wɔ ɛndɛ deɛ ɔbɛyɛ clean up exercise. Ɔbɛma autonomy blog no mu ayɛ dɛn ayɛ kra bɛhwɛ. Ɛɛ nti ɛndɛ organize mbɛɛma ne mbaayewa a wɔwɔ blog no mu nyinaa ɔsɛ o ɛyɛ workers mo mo da mo nda. Workers mo da mo nda ɛndɛ ma fa ho ka. Enti no, ɛyɛ mmeranteɛ ne mmabaawa, obiara mfa ne dadeɛ, ne praeɛ, ne scrubbing brush, yɛmfa nkɔtwi. Ɛɛ, nti Nyame adom ɛndɛ, wokɔ Tonomi a, ah, me nua, yɛse ɛsɛ w'ani, na ɛnsɛ woka kyerɛ, ɛhɔ ayɛ fɛ papapapapa. Sɛ woyɛ ade na ɛyɛ a, yɛbɛbɔ wo din pa, ɛnyɛ nso a, yɛbɛyɛ dɛn? Yɛbɛfa. Yɛtwa wo gya. Me nua twerɛ Konwaayɛ no nyinaa, ɛsɛ cleaners is next to godliness, it's all about Rejoice Media

Saa na ɛteɛ.
Yɛbɛda mo nyinaa ase, yɛda ahwɛfoɔ nyinaa ase. Ka hunu sɛ wopɛ sɛ eh, wo follow yɛn a, nana eh, Rejoice Media TV, nana all social media handles, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, all the social media handles no.

TV nana da mo nyinaa ase ɛyɛ rejoice FM one oh one point seven nana me se ɔpɛ sɛ o follow yɛn ɛwɔ internet no so a ɛyɛ www dot rejoice fm online dot com na yɛ sɛ biribiara ɛrekɔ so ɛda mo nyinaa ase meet us same time next week next tomorrow anytime it can be the next hour ebetumi asan so aba bi mu anigye nkoa bye bye anigye nkoa.